Eri tiyo ne ngimani. An dakitiye gi ngimani no ambi lose go ngimana. Wang' chaka na nyisi ni kawe picha ne bapi nyisa ni pieri wacho ni awuodha wuodha ka duro. Ingo kidhi manyo tich yako ni jowete ni manyo.
Iwacho nang'o? In be dhi manye tich kaka joweteni manyi we bedo kigo pieri e dhoot Be, ka. kik imiya toy. Iwach pieri no kichak iwache mbele na abiro goyi. To gidhi manyo tich kaka joweteni manyi. In nyithindo matindo dhi manyo tich okinyi kokinyi nyithindo wuok. We ane ane Facebook. Amine no ni gik madongo. Ichame. Anyisi ni noyom Raila e Facebook. Ka in ing'e kata ni ang'o madhi timo Kenya sani.

kata bed mos kata bed ni aonge weche mang'eny ane facebook aneno gik madhi yawa gire ni bukore timore sani e koro ne dhako ni bukore wuok kaka otimore ni koro magi e wang' ni anyuomora ga ng'oni Anie niya, ok inyal manyo tich. Bag ne ma kwanyo ta chako wuoth kadhi dala. ok idhi iwe ni kamoro iron wuog idhi ang'o moketi ka wuog idhi ibro mana duogo ka iwe ni owe na bro sai wawuog adhi amanye kata tije na manyalo timo Nyasaye ni pile pile atiyo to kara atiyo ne mana sengi atiyo atiyo ne mana jomoko ema chamo gigena dwaro ng'eya ni anga wamanye gima nyalo timo wang' ang'e maber ni sani to nyawagire dwaro wuok dhi many mana sangi moro kama odhi e to onge odwaro ng'eya ni ambe atlelo tamuolga

How are you? Are you okay? osiepena moko be nitie ni riki toto jasunga be ang'e ni biro konya kata dhako moko ma wang'te mwamanyore gi jodongo yaya timo mos ne jopiny dan gi dhako moni nyogwang' iluongo ni jogwang' na to bado dhako mane bade idong nyako mane go josem piny kata wang' kamano to natemo ma josem notemo matek momayago Doni ang'o momiyo ni lore sani to ang'o moduogi e dalana awero thum mamit apakora kasenyiso ji mang'eny anyiso nyaka jopiny ong'e ni idhi dala uchuth

Ang'o kanye ma yach? Ah, dongo jari.
Kanye ma yach? Dongo ni dhie jua ka.
Ibe dongo ni wuok ni dhi dala, dongo ineno kocham. Ano kochama, anena nena ya kuo.
Ineno ka life ma ketie manyo cha lokri ane ane ni. Hey, ah wangi to kori chua loso da kwa bindi. Hey. Jaoda, awacho ni ndia wada dhono. Geni in in inyalo duogo gi nyon dire ka. No no, ah, ya. Wacha wacha wacha ko midwa wacho. Ing'e ni idwa anja. Eh. Matin to ng'acha jothumbe moko ka wang' kiweri gi jothumbe moko ka. Lebe ni onge richi ja toto toto ja sube ng'eni ne be. Dona ng'o miyo luoti teke dhodno. Dhodni.

Ah, neno ni an aweni isedhi dala iyudo kibero gi ndalo ariyo kenti ang'e ni pod iko sawa do awacho ni nyon kar jogi awacho ni nyon kar ikaluwo nyon kacha nyon ka atero mos ni sama nidhi dala un atero ramos sama niwuok ka iting'o gige natero ramos nitero rimo sama ni iweya kabedo kaka denyo

Yare nyaka ne nyuoli. Iseneno ka ng'ato dhako timo dwe. Sisi metu na majo kwe monyera kaka chuo. Kaka dichuo dwawe. Ero sani kelo okeli. Imbe wuoyi matin okeli. Imbe moro amora no okeli. To nyaka bi nikech nyalo toyi kanyuo. Ero in e sumba bika. Donda. Apenjo ni ma. Wuod wiyo ka wegi matin ni emi keto in dhako maduong' ma jahigni mang'eny. Omera wuoyi matin ibe wiyi pachi ka tieni tuo dhako mojengo. Dhako mbasa ineno bigi, hulane magi ka nitie. Hulane magi ka nitie. Omera wuoyi matin. Abro pa miya e basa. Omera wuoyi matin.

Apenji ni awuoyi matin, nyawa gire duok. I want problems always. Apenji ni awuoyi matin, mato jawa dan nyo. Aroko tin. Nyon ko. Beringo na bipami. Sama wuoyo na pami. Apenji ni awuoyi matin. Ang'o momiyo iringo gi dhako maduong' idwaro chira iyi. Maego. Ni makini ngeni plan yoso biya kaka chief. Sasa ni dhako ni kelie dalana imbe wiyo kutini ringo gi dhako maduong' iwu oriwe nyaka dhako mineno ni ojolo pesa group. Ne dongi mani nyisa ni abini chuo yonga. Box no daki wuoge box manyo chopi yeno. Daki wuoge box no.